Саха булчут ырта соҕотох хаһаайыннаах буолар атын туора дьону кытта барсыбат. Кинини ол курдук кыра сааһыттан саҥа төрүөҕүттэн тулуурдаах, эрэбиллээх гына иитэллэр. Хайалара дьэ саха булчут аатын ылыаҕай? Билигин дьиҥнээх саха лайка боруода ыта диэн суох, арай арҕаа уонна Илин Сибиир ыттарын кытта булкуспут лайкалар бааллар. Кинилэри эр дьон айылҕаҕа, булка-алка сыһыаран, булт араас көрүҥэр үөрүйэҕи иҥэрэллэр. Булчут ыртас дьүһүнэ, туттара-хаптара ураты буолара тута көстөр быыстапка-күрэххэ барыта сеппион тоҕус булчут хааннааҕыттар кытыннылар. Ытым аата мәч киэн кырардаҕыттан үчэйдик бултуур мәч бултааччы бөрэҕэ ойуурга сыдьааччыбыт, элбэх баай ыппын таптыыбын. Кырдьаҕас пытаага бултааппыт, бөрөх бултааппыт, онно араас туохха бултааппыт. Биһиги Ньурба оройуонуттан Маалкайтан кэллибит. Бу бары бииргэ бултуур табаарыстыыларбыт. Эмиэ баһа Хатырдиэнинэн дьарыктанабыт. Бу заводчик диэн мин буолабын буолла. Бу

Инньэҥинэн нэһилиэк өрө тыыммыта. Ытымсааһа эттэтэ Түөрдүктэн ото булка сыдьа кыра оҕордаата то булка куска сыдьар. Эсэһит хааннаах бу. Туохха улахан булка сыдьар. Кистиир, тииҥниир чэчэ туоҕа күндүтүүлээҕи дьэ тохтуур. Уонна кус таһаараар. Тукуска билгээдьэ Биһиги өбүгэлэрбит ыттаах буолан бултаан, алтаан, дьоннорун аһатан-сиэтэн олорбуттара. Ол кэмҥэ ыт суолтата үрдүгэ. Билигин булчут эр дьон бэйэлэрин холобурдарынан ыты иитии култууратын тарҕатыахтарын сөп. Ыты мэнээктэппэккэ, булка, харабылга, доҕор оҥосторго туһанар курдук дьаһаныллыахтаах. Кэлиҥҥи кэмҥэ саха булчут ыттарыгар болҕомто ууруллан, ыты иитэр питомниктар республикаҕа аҕыйаҕа суохтар. Кинилэри үөрэтэн, чинчийэн, төрүт боруода ыты суругунан-бичигинэн бигэргэтэр сорук турар. бары Западно-Сибирскай лайкаҕа көһөн баранын дьабаха бытытын төптөрү хөргүтэн Тыллах уруктаах тэрээһин буола турар диэн онно үөрэммит, онно кыттыыны ылаары бу кэлэн турабыт. Уонна маннык тэрээһин буолар үчүгэй буоллаҕа, хаха ыттаах, аттаах буолан хаха буоллаҕа. Ону манна хин биир киһи бу быыстапкаҕа кытта кэлбит дьон хин биир ытын туохха да биэрбэт дьон кэлэн турар буоллаҕа. Онно бастаатын бастаабатын хайаатын главное кыттыы уонна хайдах да сыаналаабыттарын иһин киһи бэйэтин этэ бэйэ тиэрин биир бастакы миэстэ буоллаан онно оҕолорбутун илдьэ сылдьабыт оҕолор эмиэ мэджи бары биирдии ыттаахтар онтукаларын бэйэлэрэ харайаллар кырырдааттын иитэн таһаараллар кини эбээһинэстэрэ буолар бу уже биирдии ытананаллар уонна биирдии ыттарын онтукаларын кинилэр көрөн харайан улаатыннараллар Булчут ыттар быһыыларын таһааларын сыаналыыр быыстапка күрэхтэрэ Аллыҥаттан төрүттээх тыа хаһаайыстыбатын наукатын бастакы доктора Георгий Коротов аатын үйэтитиигэ ананан ыытылынна. Кини сэрии кэнниттэн тыһыынча тоҕус сүүс сыллаахха Бастакыннан ыт быыстапкатын тэрийбитэ. Булчут ыты чинчийбит киһиннэн буолар. Бүрүннээһи ити булка уонна күн бүтүүлээҕи элбэтэргэ үлэлэспит биир улахан киһи буолар. Холобура кини эрии кэмигэр Канадаттанан даатараҕалааһын Баргузинскай кииһи эс-дьаһаспытын ону быыһааһыныгар ити үлэлэспитэ. Ону таһынан да кини тыһыынча тоҕус сүүс бион алтаалаах ити тыа сүүс уута тэриллэригэр тэрийсэн бастакы дириэктэр. Онно онтон иэттэрэн кини Хаханаҕын генофондатын уонна селекциятын үөрэтэн элбэх научнай үлэлэрдээх ол түмүгэр ити тыаҕас доктора буолбута. Тэрээһини энтузиаст дьон саха булчут лайкаларын кулуубун кыттыылаахтара көҕүлээһиннэринэн ыытылынна. Кинилэр эксперт быһыытынан үлэлээн бастыҥ ыттары ааттаталаатылар. Куосай быһыыта таһаата, үчүгэй норма, кулгаахтара арый уһун соҕустар, улахан соҕустар, хакатыгар барсарын барсар. Ол эрэн, чэнник кыракый ыт барыта недостатыктаах Ыт барыта үчүгэй эмиэ качестволаах. Ону барытын бу манна туох баарын, туох баардаан айын бартын киллэрэбит хуруйааһыҥҥа. Атахтарын үчүгэй баты хомуйан үктэнэн турар. Аны олох характера үчүгэй хымнаҕа сэбит. Сахата хайатардааны дьоҥҥо үчүгэй булуохтаах. Тоҕо дийтэргин саха Былыр-былыргыттан ыалдьытымсах атын киһини оннук бардырҕаан ытыран көрсөр буоллахпытына, ол аата уже куһаҕан. Республика араас муннуктан кэлэн аһара бэккэ кытта садьдьаллар. Үсүө күрэхтэһии буола Биһиги Ньурбатта сылдьабыт, Ньурбата ытыттан, Хатыыттан кэллибит, ыскуолынтары көрдүбүт. Тааттаах үчүгэйдик тэрээһинэ үчүгэй баҕайы. Ыттар даҕаны арааһы ытыбары көрдүбүт. Үчүгэй ыттары көрөллөр бултуур ыттара. Бары үчүгэй бааллар быһыла. көрдөххө мынау бу тэрээһини сирин сирин ыттары саастарынан наардаан рингэҕэ киллэрэн уҥуоҕун сиһин кээмэйдээтилэр тииһин-уоһун көрдүлэр. Экспертэр түүтүн өҥүттэн хойуутуттан саҕалаан атаҕын тирэҕэр тиийэ сыаналаатылар. Булчут ыт синньигэ суһуктаах төбөлөөх, муннун төбөтө хара, сиһэ уһун буолуохтаах. Ону барытын наардаан судьуйалар сыныйан туран үлэлээтилэр. Осена бу бырааһынньык буолбута аһара үчүгэй, боһун таардар, сүүрэн көтөн, уолаттар күүстээх үлэлии сылдьаллар. Ыт осенан тас дьүһүнүн көрөллөр, төбөтүн көрөллөр, осена боруоданы төбөтүттэн баһараллар уонна үрдүгүн, арҕаһын, осена хатын таһаара сатыыллар буолан Хакатыгар майгынныырын кинилэр талаһатылар. Бу кэлим бу манан үлэлиэхпит диэннэр билиэм кынылла. Ирингэ түөрт түһүмэҕинэн барда кыра саастаах тыһылар уонна атыырдар саастарын сиппиттэри эмиэ оннук араарбыттар. Бу ыттар бука бары айылҕаҕа сылдьан арааһы бултуур, хаһаайыттарын эрэбиллээх доҕордоро. Онон төһө да бастыҥы быһаардаллар, кинилэр ааттаах булчуттар. Хаһаамы битэ поколение биһи почти көрөн кэлбит болу хакатыт. Тахаката диэн хаддахтака то. Хаката туурунан, булчутунан, тоҥ тоһуағынан аһылыга кыратынан биллэр кини булка оннугуттарытын били уһуннук киэҥник дьаллан хааргатыт тыстарыҥын быстыбатынан аатыраллар этебэ та билигин боруодатталарбы буккулуннах болор ол курдук ити восточная сибирская лайка западнай лайкалар кэлэннэр дэн бу буккуһан хаалан Блин, уустук хакатын булар. Ол уону ити буманнык быыстапкалар бааллара, холобур, хаката көттөҥ алыр, кукаанна дэн бити ыытаатыйдыбыт. Иринка кэнниттэн абсолютнай чемпиону быһаардылар, кинилэртэн саамай кыахтаахтара көрүү тургутуутун туйгунунан ааспыт дружок буолла. Кини хаһаайыныгар GPS ошейнига туттардылар.

Ити салгыы үөрэтиэхпитин наада. Хайдах тааппытын диэн билиэхпит. Бу төрдүн алта сыллаах выставка отчуота баар. Бу манна бастакы бастаабыт ыт бульдог ыт диэн ыт баар иһэр. Бу бүгүҥҥү күрэх бастаабыт ыт примерно типаһа маннык диэн буолар. Быыстапка кэмигэр кыраҕы харахтаахтарга салгын саатынан сыалы ытыы күрэҕэ ыытылынна. Манна бары да булка сыһыаннаах дьон мустубут буоланнар, Бииртэн биир сыалы табаллар. Кыра саастаах оҕолортон саҕалаан эмэнигэр тиийэ барыта биэһон тоҕус киһи кыттыыны ылла, кыайыылааҕы субай сүөһүннэн наҕараадалаатылар. Күрэх кэнниттэн Георгий Коротов туһунан ахтан-санаан аастылар, кини хаалларбыт үлэтэ сөргүтүллэн, Ыччакка тиэрдэр курдук үлэ барыахтааҕын эттилэр уонна төрүт саха ытын тэнитиигэ туох-ханнык үлэ ыытыллыахтааҕын кэпсэттилэр. Икки тыһыынча биэс сыллаахха Арассыыйа кинологическай федерацията саха лайка ытын бигэргэтэн турар. Ол эрээри төрүт дьиҥнээх саха боруода ытын сөргүтэр наадалааҕын ыйаллар. Икки-үһүс тэбис-тэҥ ыты буллахтарына докумуонунан бигэргэтэргэ кыах баар буолуоҕа, оттон салгыы кинилэри элбэтэргэ үлэ барыаҕа. Бу кэлин кэмҥэ булчут ытыйыыти научнай основаҕа тирэҕирэр ытынан дьарыктанааччылар анаан итиннэ селекционнай талар үлэни ыыталлар атын дьоннору кытта сибээстэһэннэр бэйбээлэрин кытта атастаһаллар холобур биһиги билэбит ньурбаҕа Айаал Данилов ити Маалыкайга иитэр Ол курдук холобур, бүгүҥҥү күрэххэ биир Маалыка ыйыта бастакы миэстэни ылла. Хунтаарга бу үксүлэрэ булчуттар ол диэкиттэн ылан ытыы иитэллэр. Бу курдук саха булчут лайка ытын бырааһынньыга бэрт сэргэхтик ыытылынна. Күрэх кыттыылаахтара уопут атастастылар,